Ыссӕдзӕм сӕр Змӕст куы ахицӕн уыд, Павел ӕрӕмбырд кодта ахуыргӕнинӕгты, ныфс сӕ бауагъта, загъта сын хӕрзбон ӕмӕ араст Македонимӕ. Йӕ фӕндагыл йӕ ныхасӕй ныфс лӕвӕрдта уырнджытӕн, афтӕмӕй бахӕццӕ Берземмӕ. Уым фӕци ӕртӕ мӕйы. Уырдыгӕй Сиримӕ науы ацӕуынмӕ куы хъавыд, уӕд иудейтӕ йӕ ныхмӕ скодтой сусӕгвӕнд ӕмӕ йӕм ӕрцыд Македонийыл аздӕхыны хъуыды. Павелимӕ Асимӕ цыдысты вериаг сосипатр Пирры фырт, фессалоникӕгтӕ Аристарх ӕмӕ Секунд, дервиаг Гай ӕмӕ Тимофей, стӕй асиӕгтӕ Тихик ӕмӕ Трофим. Уыдон ацыдысты нӕ разӕй ӕмӕ нӕм ӕнхъӕлмӕ кастысты Троадӕй. Мах та донгондзулты бӕрӕгбоны фӕстӕ науы ацыдыстӕм Филиппты сахарӕй. Фондз боны фӕстӕ семӕ баиу стӕм Троадӕйы ӕмӕ дзы фестӕм авд боны. Къуырийы фыццаг бон куы ӕрӕмбырд стӕм дзул састмӕ, уӕд Павел ныхас кодта ахуыргӕнинӕгтимӕ. Дыккаг бон ӕм ацӕуыны фӕнд кӕй уыд, уымӕ гӕсгӕ йӕ ныхас ӕмбисӕхсӕвмӕ дӕр нӕма фӕци. Кӕм ӕрӕмбырд стӕм, уыцы уӕллаг уаты сыгъди бирӕ цырӕгътӕ. Иу лӕппу йӕ ном Эфтих бадти рудзынгыл. Павелы дӕргъвӕтин ныхасы рӕстӕгыл хуыссӕг фӕтых, аци тарф фынӕй ӕмӕ ахауд ӕртыккаг уӕладзыгӕй. Куы йыл схӕцыдысты, уӕд разынди мард. Павел ӕрхызти дӕлӕмӕ, ныддӕлгомыл ныхъхъӕбыс ын кодта ӕмӕ загъта: Ма тыхсут, йӕ уд йӕ мидӕг ис. Уый фӕстӕ схызт уатмӕ, асаста дзул, бахордта дзы, фӕныхас ма кодта сӕумӕцъӕхтӕм, стӕй ацыд. Ныр лӕппуйы та ӕрбахуыдтой удӕгасӕй ӕмӕ тынг фӕцин кодтой. Мах ацыдыстӕм разӕй, сбадтыстӕм науы ӕмӕ ацыдыстӕм асмӕ, уырдыгӕй Павелы немӕ ракӕнынмӕ. Уымӕн ӕмӕ нын йӕхӕдӕг афтӕ бафӕдзӕхста, йӕ зӕрды фистӕгӕй ацӕуын кӕй уыди, уый тыххӕй. Павел ассы баиу немӕ, сбадти нӕ науы ӕмӕ ӕрцыдыстӕм Митилинӕмӕ. Уырдыгӕй араст стӕм ӕмӕ иннӕ бон фӕцӕйцыдыстӕм Хиосы цурты. Дыккаг бон бахӕццӕ стӕм Самосмӕ, фестӕм Трагиллийы ӕмӕ иннӕ бон ӕрцыдыстӕм Милетмӕ. Уымӕн ӕмӕ Павелы Эфесмӕ бацӕуын нӕ фӕндыди, цӕмӕй Аци ма бафӕстиат уа. Тагъд кодта, гӕнӕн ӕмӕ амалӕй хоры сӕры бӕрӕгбонмӕ Иерусалиммӕ куыд ӕрцӕуа. Павел милӕтӕй Эфесмӕ арвыста аргъуаны хистӕр тӕрхонынмӕ. Куы йӕм ӕрцыдысты, уӕд сын загъта: «Сымах зонут, ӕз Асимӕ куы ӕрцыдтӕн, уӕдӕй фӕстӕмӕ уӕм иудадзыг цы уагӕй цардтӕн, уый. Ӕз коммӕгӕсӕй ӕмӕ цӕссыгимӕ куыстон Хицауӕн, иудейты фыдвӕндты аххосӕй тухӕнтӕ ӕвзаргӕйӕ. Сымах зонут, ӕз кӕй ницы басусӕг кодтон, ахъаз уын цы уыди, уымӕй. Ӕппӕт уыдӕттӕ уын амыдтон ӕмӕ ахуыр кодтон адӕмы раз ӕмӕ хӕдзаргай. Иудейтӕм дӕр ӕмӕ муртаттӕм дӕр сидтӕн Хуыцауы раз сӕ тӕригъӕдтыл ӕрфӕсмон кӕнынмӕ ӕмӕ нӕ Хицау Йесойыл ӕууӕндынмӕ. Ныр та мӕ сыгъдӕг уд кӕны Иерусалиммӕ, ӕмӕ мыл уым цы ӕрцӕудзӕн, уый нӕ зонын. Ӕрмӕст мын сыгъдӕг уд алы сахар дӕр фӕзӕгъы, мӕнмӕ кӕй ӕнхъӕлмӕ кӕсынц ахӕстон ӕмӕ хъизӕмӕрттӕ. Фӕлӕ мӕм мӕ цард ницы кӕсы, ӕрмӕст бӕллын мӕ фӕндагыл кӕронмӕ ацӕуынмӕ, ӕмӕ мын Хицау Йесо цы куыст бафӕдзӕхста, уый бакӕнынмӕ, Хуыцауы хорзӕхы уац адӕммӕ фӕхӕссынмӕ. Ӕмӕ ныр зонын, сымах иууылдӕр, кӕй ӕхсӕн цардтӕн ӕмӕ Хуыцауы Паддзахады тыххӕй кӕмӕн дзырдтон, мӕн кӕй нал фендзыстут, уый. Уымӕ гӕсгӕ уын ӕз абон зӕгъын, исчи уӕ куы бабын уа, уӕд мӕн аххос нӕу, уымӕн ӕмӕ уӕ ӕз ницы басусӕг кодтон, Хуыцауы фӕндон уын фехъусын кодтон ӕххӕстӕй. Уӕдӕ кӕсут уӕхимӕ ӕмӕ ӕппӕт дзугмӕ. Уыцы дзугӕн уӕ сыгъдӕг уд фиййӕуттӕй сӕвӕрдта. Хуыцау йӕ фырты тугӕй йӕхицӕн кӕй балхӕдта, хизут уыцы аргъуан. Ӕз зонын, мӕ ацыды фӕстӕ уӕм кӕй бацӕудзысты, дзугыл чи нӕ ауӕрддзӕн, ахӕм тугдзых бирӕгътӕ. Уӕхи ӕхсӕн дӕр фӕзындзӕн, рӕстдзинад чи зыгъуыммӕ кӕндзӕн, ахӕм лӕгтӕ, цӕмӕй ахуыргӕнинӕгты асайой сӕ фӕдыл. Уымӕ гӕсгӕ ут къӕрцхъус, уӕ зӕрдыл дарут, ӕртӕ азы дӕргъы, ӕхсӕвӕй-бонӕй, сымахӕй алкӕй дӕр цӕссыгкалгӕйӕ кӕй ахуыр кодтон, уый. Ныр уӕ фӕдзӕхсын Хуыцауыл ӕмӕ йӕ хорзӕхыл дзурӕг ныхасыл. Хуыцау уыцы ныхасы фӕрцы сымах скӕндзӕн удвидар ӕмӕ уын ратдзӕн хай ӕппӕт сыгъдӕджытимӕ. Ӕз нӕ бабӕллыдтӕн нӕдӕр искӕй ӕвзистмӕ, нӕдӕр йӕ сызгъӕринмӕ, нӕдӕр йӕ дарӕсмӕ. Уӕхӕдӕг зонут, мӕхи ӕмӕ ме мбӕлццӕтты хъуӕгтӕн ӕз куыстон мӕнӕ мӕ ацы къухтӕй. Ӕз уын алцӕмӕй дӕр равдыстон, кӕй хъӕуы афтӕ кусын, лӕмӕгътӕн ӕххуыс кӕнын ӕмӕ Хицау Йесойы ныхӕстӕ зӕрдыл дарын, уымӕн ӕмӕ йӕхӕдӕг загъта, райсын ӕй раттын тӕхудиагдӕр хъуыддаг у. Уыцы ныхӕсты фӕстӕ Павел ӕрзоныгыл ӕмӕ бакуывта се ппӕтимӕ дӕр. Иууылдӕр куыдтой, ныттыхстысты-иу ын йе фцӕгыл ӕмӕ йын батӕ кодтой. Афтӕ кӕй загъта, нал мӕ фендзыстут, зӕгъгӕ, уӕлдай хъыг та сын уый уыди. Уый фӕстӕ йӕ афӕндараст кодтой наумӕ.